tinotenda zvekare masikati ano kusangana pasabata remusangano uno wematumba a2021 tinoda kutenda netime yatakava tose mukati mevhiki nezvimwe zvidzidzo zvatakawana nemharidzo dzatakawana kubva kune vamwe vaparidzi masikati ano tichatarira muchidimbu pfungwa inosimbisa chitendero chechikristu isimba yekuuya kwajesu kechipiri saka musoro wedu wenyaya uri kuti the certainty of an appointment with christ uchokwadi uzere hwevimbiso yekuti kristu unodzokazve tinoona sekuti ndo nyaya yakatikoshera especially kana tiri kurarama mazuva ano anogozha mazuva ano ecovid-19 yatiri kurarama munhu usingazivi kuti mangwana ndiani anenge ariko yatiri kurarama usingazivi ukangonzwa wakukosora uka wakubayiwa nemabayo wototi kuda zvandiwira izvo Kumberi uko kune tariro yakanaka vakomana nevasikana. Kune tariro yakanaka vana baba nana mai. YaKristu unouyazve kuzopedza matambudziko erino pasi. Regai ndikuudzei kuti kuya kwaJesu kechipiri ndokuguma kweCovid. Ndokuguma kwekufa. Ndokuguma kweinflation. Ndokuguma kwekushaiwa mushonga. Actually kuya kwaJesu hakuna achasara ari pabasa. vanoita matechnicians itoitaiko zvino asati auya vanorapa varwere itorapaiko zvino nekuti jesu ndiye chiremba wakatendeka vanodzidzisa itodzidzisaiko zvino nekuti kana auya ndiye mudzidzisi wakaperera waka saka hapana vanopa maze vanopa magetsi kurumidzai kupa vanhu magetsi iko zvino nekuti chiedza chamangwanani chinenge chauya vanopa vanhu mvura kasikai kupa mvura vanhu vezinwa imbomirai kunyima vanhu mvura nekuti manje manje munenge maasisina mabasa mvura yeupenyu inenge yorarama pakati pavanhu saka tikazvirarama tine pfungwa idzi dzinotibatsira kuti ti tione zvakanaka ngatitarisei pfungwa kuna vatesaronika vekutanga chapter 4 ndima ndiya 18
Naizvozvo nyaradzanai namashoko awa. Nyaradzanai namashoko awa. Ndo vhese yatichatarira iri kutaurwa namupostori Paul kusangano repaTesaronika rinova rimwe remasangano rakatangiwa naPaul. Sangano repaTesaronika rinozikamwa sesangano rakagamushira vhangeri nemufaro mukuru. rikazivikamwa nerutendo rwavo kwese kwese vachibva kuzvidhori kunamata zvifananidzo vachinamata mwari mupenyu vachimirira kuuya kwaishe unouya mumakore asi munoziva imimi kuti nguva ine maedzero ainoita hama kunyange nevakristu chaivo Tinoona isusu sangano repa repaTesalonika harina kutsaurwawo rikasasangana nenhamo dzarakasangana nadzo. Sangano repaTesalonika riine chivimbo netariro yekuuya kwaishe. Riyariti yeupenyu yakatanga kuvasvikira, vakatanga kuona vadikani vavo vachirara. vakanga vatanga chechi vakatanga kufa one by one machechi elders akatanga kurara vamwe vadzidzi vakatanga kurara vakatanga kuva nemibvunzo yezvavakanga vatenda mazviri kuti saka chava chinyichi nekuti kufa rufu chairwo rwune nzira yarwunomutsa nayo mibvunzo yakawanda mukati moupenyu hwavanhu vakatanga kubvunza mibvunzo pamusoro pezvavakanga vatenda kuti ichokwadi here kuti jesu anouya nokuti musakanga masangano repatesaronika iri pauro vadzidzisa pamusoro pekuuya kwajesu Ndosangano ratinoona isusu varume nevakadzi vakanga vatenda vachienda kunobuda mabasa, vachienda kunotengesa minda, vachitengesa mapurazi, vachitengesa dzimba, vachiti hazvichisina basa. Takumirira ishe wedu unouya. But vapedza zvose izvi kufa kunoita sekuti kunogogodza pamwoyo yavo vakatanga kubvunzana mibvunzo kuti nhai shamwari takatenda izvo here zvatakaita ndizvo here ishuwa here kuti kuuya kwajesu is real saka munoona pauro achitaura zvekare kusangano rimwe iroro ndopaanodzoka otaura nesangano achivaratidza kuti aa zvamakatenda ndizvo kristu amene unouya kristu amene unouya saka paunobva ataura kuti handidi kuti mushaiwe zivo pamusoro pehama dzenyu dzivete nekuti kristu amene uchaita sei uchauya the lord himself will descend from heaven with the cry and the command of the archangel score vakafa muna kristu vachamuka Isu vapenyu vakasara tichabatwa tosangana naye tigova naishe wedu mumakore nguva dzose ndiri kuti inini kana tikabvisa second coming mupfungwa yechikristu chikristu hachichina simba simba rechikristu riri pakutenda kuti jesu anouyazve tapfuura nenhamo dzakawanda vamwe takamborarama mudzihondo tikabva tikaenda mukorera tikabuda tikapinda muyi takabuda takapinda muhiv tikabuda iye zvino taamucovid vamwe tichabuda vamwe vachasara asi ishe amene musakangamwa the lord is coming very soon dhavhidhi achitanangura nyaya idzi kuna mapisarema anoti a ah, musavhunduka mwari wedu haramba anyerere kusvika riini akanyarara he is coming to take his sense home saka chidzidzo chekutanga number one papfungwa iyi ndeyekuti our appointment is certain Appointment yedu naKristu ndeyezvokwadi. Kristu anouya. Kana achiuya, anouya ari ishe nekuti marudzi ose avatsvene kubva kuEden vakataririra tariro iyi. vakatarira kubva kueden kusvika patiri nhasi vatsvene vose vakarara vakatarira tariro iyi saka kristu haangakoni kuuya kana achiuya anouya ari mambo ishe wamadzishe achiuya kuzotonga nekuzotora vake saka kristu anouya saka tiri kuti isusu vana vamwari Mashoko anogona kutipa peace in a world isisina peace. Mashoko anogona kutipa rugare in a troubled world nhasi. Mashoko ekusimbisana nekuziva kuti Kristu unouyazve. Appointment iyi naKristu is our blessed hope. history yose nhoroondo yose is marching towards that cosmic event zvatiri kuita zvose zviri kufamba zvichitisunda zvichitisweredza pedo nekuuya kwakristu ndokutaura kwatitus chapter 2 vese ya 13 unotizo this is our blessed hope johani chapter 14 vhesi ya1 jesu unotaura zvekare achiti izvo mwoyo yenyu rega kumanikidzwa tendai mandiri mutende muna baba mugotendawo nemandiri nekuti mumba mababa vangu mune dzimba zhinji dzokugara ndinoenda kunokugadzirirai pokugara kuti kana ndapedza ndigoya ndizokutorai kuti pandiri nemi mugovapo jesu hana mboreva nema tabata pfuma yekutanga tikadzokera kuchidzidzo chedu chekutanga takati isusu vimbiso dzamwari ndizi zvokwadi vimbiso dzamwari ndihongo iyi ndo yedzimwe dzevimbiso dzakaitwa nakristu dzatakamirira kuona kuzadziswa kwazo actually kana tichitarira iye nhasi tinoona kuti zvose zvakataurwa nakristu Hapana chisina kuitika, zvose zvakaitika, chasara kuuya kwaKristu. Ndochoga chasara ichi. Saka the certainty of his coming is so clear. Regai nditi vana vaMwari kubva panguva yaAdam tichienda kuna Eve, magenerations ose Nevanhu vose vaMwari vakatarira kumatenga, vakatarira to this ultimate fulfillment of this hope. Saka Peter achiti izvo a ah, vimbiso yake ndeyezvokwadi. haanonoki unouyazve regai titarire kuti bhaibheri rinoti kudini pamusoro pekuuya kwajesu torangarira isusu jude chapter 4 jude vhesi 14 kusvika pa15 inotaura pamusoro paenoki akanga wari wechisere kubva padzinza kuna adamu enoki spoke about that appointment Ende Enoki akaona kuuya kwaJesu kwechipiri kuchiuya kuzomisa chimiro chaMwari. Jobhu akakuona akatizvo ndinoziva kuti mudzikinuri wangu mupenyu. Job chapter 19 verse 25. Isaiah predicted a day of victory For God's people, Isaiah chapter 25 verse 8 unoti izvo zuva iroro vose vachaponiswa vachadanidzira vachiti hoyo ishe watatakamirira auya kuzotiponesa this is our lord we have waited for him ngatifarei maari nekuti ruponiso rwedu rwasvika saka bhaibheri rinotaura pamusoro pekuuya kwajesu maika anotaura pamusoro pajesu achiuya kuzomisa ushe pagomo dzvene maika chapter 4 vhesi ya 1 zakariya anotaura about the second coming achiona mwari achiisa umambo hwake husingaperi joel unotaura about the outpouring of the holy spirit which marks The preparation of the coming of the Lord. Joel chapter 2 verse 28. Zephaniah unoona the great day of the Lord coming. Daniel unoona zvekare ishe achiuya dombo richizadza nyika yose daniel chapter 2 kana mukatarira old testament yose iri kutaura about this chii chairi kutaura iri kutaura pamusoro pajesu anouyazve saka old testament is predicting what will happen panouya kristu kuvadzidzi vajesu kuuya kwajesu kechipiri haizi ngano haruzi rungano nekuti peter 21 unotaura zvakanaka pavhesi ya 16 kuti hatina kutenda ngano isu saka kuuya kwajesu haisi ngano kuuya kwajesu kwakavakirwa paevidence

saka saka zvese izvi vadzidzi havasi hadzisi ngano vari kutaura zvavakaona saka maevents ose pakuya kwajesu zvinhu zvichaitika mukuonekwa kwazvo zvinhu zvinoitika mukuonekwa kwazvo hapana chingatadza nekuti paakataura pamusoro pezvekuuya kwake kutanga akauya vadzidzi vakamuona vakararama naye ndiri kutaura nevana vamwari vakaremerwa pamwe Jesu unofanira kuuya. Kuuya kwaJesu will be great reunion. Achasanganisa varume vakasiwa vachichema vakadzi vafa. Achasanganisa vana vakasiwa vari nherere. Achasanganisa vana mai nevarume vavo. The second coming of Christ will do a great things for us. Kuvadzidzi Chiporofita hwani chisati chazadziswa ndechekuuya kwaJesu, nekuti zvimwe zvese zvaakataura pamusoro pazvo zvakazadziswa. Munorangarira ini pana Mabasa chapter 1 Jesu achikwira kudenga. Jesu achikwira kudenga. I like that statement. Jesu achikwira kudenga. Vadzidzi vakamutarira, mwoyo yavo yakashungurudzika, vakapwanyika, vaine mibvunzo yakawanda yavasina mhinduro. They received a direct assurance from the, eh, from the angels ngirozi dzakatumwa jesu ari muchadenga zvakanzi varume vegareriya Munosimudzireiko meso enyu makatarira kudenga? Jesu wamuri kuona achikwira kudenga uyu achadzokazve nenzira imwe yamamuona achienda. Jesu upi uyo wakaberekwa muBheterehema reJudhiya panguva yaSiza anodzokazve? Jesu upi uyo wamanganzwa achiparidza mugareriya unodzokazve jesu upi uyo wakaurayiwa pamazuva amambo pirate akavigwa kunze kweguta this same jesus will come again saka tiri kuti kuuya kwajesu is not a myth handi chinhu chichangoitika vanhu vakatsunzunya but shoko ramwari rinotiudza kuti meso ose achamuona saka ngativambei takabata tirambe tiri patariro iyi nekuti ndiyo tariro yoga vana vamwari yatasara nayo ndotariro yatasara takabata hatina chimwe chikonzero saka muchiona zvakazarurwa chapter 22 vhesi ya 20 ichitoti izvo even so come lord jesus i am coming soon jesu anouyazve saka dai mwari ukatibatsira ndo yakava vimbo yechechi payakatanga kuti yakanga yakatarira kuya kwajesu kechipiri ndo icharamba iri vimbozve yekereke yanhasi nekuti ndo pane simba rechechi mwari anouya haarambi akanyarara ndinoziva tine hama dzedu dzakawanda dzakarara munashe musashaiwa zivo pamusoro pavareri nekuti isu vapenyu hatingatongotangiri avo vavete saka kana kristu achiuya nehwamanda neinzwi remutumwa mukuru vose vakafa muna kristu vari mumarinda vachamuka vosangana nashe isu vapenyu tichashandurwa tigova naishe mumakore nguva dzose saka mupostori paul unoti kusangano repatesaronika ngatinyaradzanei nemashoko avo ngatinamatei tinokutendai mwari with the hope of the second coming tinokutendai kunyange upenyu ungatiremera but tibatsirei kuti tirambe takabatirira pavimbiso iyi so that we are able to see your glorious appearing in the clouds of heaven takutendai takupai mbiri muzita rajesu amen, amen.